Mae llaeth yn achosi i goed bydru a metel i fydu. Yn ogystal, os nad ydyw pwyntio neu orffeniadau yr ymwynebau yn addas, gall ei achosi i'r garreg erydu ac yn pendraw y all ei achosi i'r strwythur ddymchwel. Mae lleithder tu mewn i adeiladau'n gallu difetha gwaith plastr. Addurniadau a dodrefn. Hefyd, fe allai greu amodau sy'n angyfforddus neu'n niweidiol i iechyd y phobl sydd yn defnyddio'r adeilad. Mae defnydd llaeth hefyd yn lleihau effaith lonnwy thermol gan gaiff gwres ei golli'n gynt drwy wal gwlyb o gymharu â wal sych. Gallai ddod o hyd i reswm y lleithder fod yn broses gymhleth. Mae fel arfer yn cael ei achosi o ddŵr glaw yn treiddio uwchben neu trwy wal, neu o ddaear trwy'r defnydd. Yn aml, gall fod yn gysylltiedig gyda ddiffyg allanol syml fel nwyddau dŵr glaw ddiffyniog, y draeniau gollwng, llechi wedi disgyn, neu pan fo'r pwyntiau ar goll. Lle mae tystiolaeth o dyfiant llwyndi, gallai hefyd fod yn gysylltieg â chyd-weithiad anwedd lleithder yn yr aer. Gallwch adnabod lleithder pan fo staeniau, pan fo hi'n teimlo'n oerach ac o'i arogl. Yn ogystal, mae difrodi baent neu blastr ar wyneb yn arwyddion o leithder. I ddatrys y broblem hon, bydd angen i chi adnabod rheswm y lleithder. Ni fyddai peintio'r wyneb i guddio neu selio yr ardal sydd wedi ei effeithio yn mynd i afael ar y broblem. Mae cynnal gorffeniad wyneb sy'n gallu anadlu yn bwysig gan y byddai'n fodd i'r wal sychu ac mae'n atal lleithder rhag hel tu ôl i'r cwt derfynol. Mae awyr naturiol yn fuddiol i'r adeilad er mwyn amsugno'r lleithder o wyneb y ddefnydd. Mae'n bosib bod yna wagleoedd o amgylch yr adeilad sy'n helpu i awyru ochr isaf y lloriau, y tu ôl i baneli coed, neu ar wagleoedd yn y nenfwd. Yn ystod yr archwiliad, gwiriwch nad oes unrhyw un o'r rhiwllau awyr, briciau aer, neu'r lwfrau wedi eu rhwystro. Os yn bosib, gwiriwch y gwagleoedd i sicrhau bod y mannau'n glir heb ei rwystro gan unrhyw falurion neu lysfaint. Mae agor ffenestri a drysau yn ystod tywydd sych yn cynyddu llif yr aer i helpu leihau'r risg o anwedd. Lle mae'n ddiogel ac rydych yn teimlo'n hyderus i wneud hynny, mae'n syniad dda i chi archwilio gwagleoedd yn y to i weld os oes arwyddion o ddŵr yn dod i mewn o ochr isaf y to. Byddai archwiliad yn dilyn storm yn fodd i chi adnabod unrhyw broblemau'n haws. Lle mae'r strwythur yn walodwy, cymmerwch olwg ar hyd y wyneb a nodwch unrhyw arwydd o symudiad yn y strwythur fel cracio, uniadau pren a ellir wedi agor neu unrhyw drawstiau sy'n ymddangos fel eu bod nhw wedi crymu neu wedi disgyn o'i le. Mae'n bosib Y bydd rhywfaint o'r pren yn dangos arwyddion o brydredd, colled yn y deunydd neu pla pryfed. Mae'n bosib bod rhain yn hanesyddol ac felly dydyn nhw ddim yn broblem. Mae'n bwysig i chi chofnodi'r elfennau hyn fel y modd eu monitro dros amser. Mae hefyd yn bwysig gwirio'r gwahanol orchuddion llaw o amgylch yr eglwys. Sicrhewch nad oes unrhyw ardalau ar goll neu difrod i'r wyneb a allai ffurfio'n berygl baglu. Diolch yn fawr am wylio ein canllaw cynnal a chadw yn ymdrin ac archwiliadau mewnol.